re ne re na le kopano mo motseng wa rona wa lokaleng mono mahikeng mo e leng gore re ne re na le tlhoba boroko tota ya, ya bogodu bogodu bo e leng gore bo tseneletse e seng mo motseng ono hela le metse e mabapi mme bo itlhelang e le gore tota baagi ga ba kgone go iketla Ka lebaka la gore tse ba itshedisang ka tsone le tse ba di huhuletseng gore ba nne le tsone di itseelwa ke magotswana mo malatsing a gompijeno. Nna ke a lwala, ke a lwala mo moweng. Ditiragalo tse di diragalang mo, ga gona motho o tswang kwa, bana ba rona ba joina magodu. Ee, ke one botlhoko jo bo mo go rona. Go nile le break-in ko ntlong ko ke dulang ko teng. go tsene batho ba tsene ke sa ba utlwa ba tsene mo gare ga bosigo ba tseya tv and then ba tlogetse sliding door le difestere di butswe so now re dula re le itre ko tlong ke nna le my younger sister and my younger brother so now this thing e cositse a sense of trauma mo go my younger sister o tshaba go robala ko tlong o fila gore ka re ga go safe so ke yone ke bone bothata bo re tshwaraganeng le bone mo motseng le gore bosenyi ba mo motseng e kare bo bo ya ko godimo matsatsi ya ne go na le libuku ga long barta ga o ya ka matlama ne re ya go itlhela mo tshimong ya gago ba tsaya kalela supa molanelo ga so moraso ga ba go thuka meno le ka ga mola ka re tsamaya re bua ka bogodu bo bo tshwanang le bogodu ba go thuba mo matlong go itseela dithoto tse di leng mo teng ga ntlo go itseela dilo tse di tshwanang le di-grocery bogodu hela ba mo dijarateng bo bo tlwaelegileng jaaka go utswa ditanka tsa metsi go utswa le tsone dijarata le dipale difense le tsotlhe tse e leng gore di kgona go utswega malobana ga ke ditabogo mo lenyalong ga kgausima mo tata ba ntse itse dipodi di le four ba di tshotsa motshegare gone anong jaana la boraro ne ke setse ka podi ya tona le dipotsanyane podi ya tona eo ba e tshotse la boraro ba le tlogetse ka dipotsane nna ne ke kopelang batho ba modimo a bogodu ba lekaleng a bone emeng ka maoto ba thuni a bone gagamatse re tle go letsa sena la ele sep ba tle go re tsenela mo matlong ka gore ba tla re dikgwedi kgomo ba heditseng ba tle go tsaya rona re ba go re rekisa Ke kopa hela a batho ba bone re gagamatseng ka bogodu jwa molekaneng le gale le le gale le keketse jwa bogodu ene go senya bana ba mogadi. Bogodu bo bo tshwanang le bwa leruo, dipodi, dinku le dikgomo, tota le bogodu hela bwa di cable tsa rona tsa motlakase bo e leng gore bo a diragala mo gare ga motse. Re a senyegelwa mo motseng wa Lekane. Tota ne ke sa eletse go bua ka kgang ya bogodu. Gompieno yana go simolotswe ka dikgomo, dikgomo di a tsewa, o ipotsa gore ka gore o na le dinamane, go a go tsoga go dira eng. Ga re ka di ratisa dilo tsa rona bosigo. Mapodisi a rona ba se ka dira gore re ba tlhoboge, a ba dire sengwe sa gore re nne le tshepo mo go bone ka gore dikgetsi tsone re a di report-a ko police station. Mo gongwe di swela fela fatshe o tshwere di-case number. mo gongwe motho o tla go botsa gore o na le bopaki mo gongwe ga legodu le tshwere legodu le no le ba le tsaya ba le isa ko police station ka motho wa mmoa go botlhoko thata bagaetso a re tla tshwana le baagi ba botlapele ba ba bolayang magolo kgotsa gore go nne jalo ke gore le tla itumela gore um tota re bagodi jaanong re dira sengwe Jaanong kopano e ne e le go leka go ipopa jaaka baagi ba motse wa lokaleng gore re ira jang mo seemong se re leng mo go sone. Mme tota ntlha kgolo e re e lemogang ke gore re senyediwa ke ba re nnang le bone mo teng ga motse ba e leng gore ha rona re

mo ba lekileng go fana ka matlhale a gore ga go ntse jaana go ka dirwang. Ke butse case ya motlakase e be go sena ntlha ka bula case gape ya dingwe tota nkere ga ke ye go ibula ka ke itlhobogile nako ne ke ya go ibula ya motlakase ke ga re o nna nthusa a tshega ka nna wa lepodisi teng ko mmabatho anta ra re mona ba go bolaile yone bogologolo o le gone ne le tla le bula le tsa sa ka bula tlhaba pudi a ba go tlogela mateng letlhogo le gotlhe a o pusa le motho maybe o nana le bothata ba gore ke tlala or o frustrated o batla go rekisa namanyane eo a ka beng o le le mone yana ba gompieno ba bula lesaka ko morago ga o tsogo ka tlheka re wa lora gore a mme ne ke tswetse go kwa go botlhoko ba gaetso go botlhoko wa ke nna ke na le gore ke kwate gore ke itlhele ka re gore ko re ka re ka ka bolaya motho ka mmolaya duote ka a na le ipotsang wa should ke bolaya motho ka rata dipile molao re ikaelela gore re le community ya motse re bone gore re diragatsa se se siameng ka go dira structure se se tiileng tota sa cpf se tla nnang sone kgolagano magareng ga motse le mapodisi ya rona mo e leng gore dikgetsi di tla kgona gore di buisanelwe di sekasekwe go bo go bone gore bosenyi bo bo diragala ka tsela tse di ntseng jang go gore re leke go go bo re ba ko bohelong mme gape re tle ka matlhale hela a mangwe e leng gore a teng re ka itirisetsa re le baagi a tsenyeletsa thekenoloji e re ka tswang re na le one gore re dira jang mo bosenying bo e leng gore tota bo tsentse tlhoba boroko le rona ga thoko ga kgosiale mo motseng o bitswang motshega review re tshwere mathata a seng kana ka seo um bontsi ba rona ga re a thubelwa ga one Okay, na ntlha ke ne ke tsena fa ba nkgorositse ba thota diaparo tsa ka ba thota everything dijo everything mosadi le bana ba ise ba movele ko tlong be ke utlwela leina leo bo go siama ke nna pelo sentle go botlhoko ka gore dilo tse di tsenyeletsa go tseelwa leruo le e leng gore bagolo ba rona ba itshedisa ka lone ke lone le ba isang bana dikolong ka lone ebile ke dijo tsa bone tsa letsatsi le letsatsi mo malapeng

tsibogo ya batho re lebogetse le go tsaya karolo tota le go tla ka di-solutions tse e leng gore di ka diragadiwa mo bosenyi mo bo tshwanang le bo bogodi bo re ama rotlhe a o tlile maabanang po o tlile last year po na le fifty years o nna kwano re utlwa botlhoko jo bo tshwanang so go tlhola re supana ka menwana gore ke bo semangmang ga se bo semangmang ga go se tlhole go re thusa a re bueng puo e tshwanang A re tseyeng dikgato tse di tshwanang. Metse e mengwe, makeišene, jalo jalo, ba bua ka di-CPF. A kere, ga ke sa ke mmereko ya CPF, ba bangwe ba patrola bosigo, jalo jalo. Ne? Ga ba tshwara le- legodu, ba letsa, ba lenela sepodisi, ba dirisana le sepodisi bontsi bwa nako, ne? So, ke tsaya gore bagaetsho um ga ke ga ke nyatse mapodisi mara ke latlhagatswe ke tshepo ke ka mokgwa dilo dirwang ka teng um ko sepodising gore jalako ga motho a tshwere stock theft a sa go fe sengwe se o batla le ungo mo kgetsing e o butseng stile go na le unit commander go ya ko ene o moraya gore ke na le kgetsi e tshwere ke re kgakgane re kgakgane ga a tsamaise kgetsi ya ka sentle wa re ke reng yes bangwe ba tshwarwa ba ya kgoto sepodisa o apara uniform ya o dula ga tshe o bula kgetsi the investigating officer o compaela kgetsi ya gage kgoto ga fetsa go tshwara motho kgoto ke yone gantsi e bulelang batho bagolo ga se lepodisa ga o tshwere o kry-ile motho a letse a tshwere mabadi ka moso o mo makalla mo strateng maybe o filwe baile maybe khoto e montshitse go santsane go ya go diriwa dipatlisiso tse di rileng so nna a ke batle go bua le mapodisi gore batho ba puso ke batla go bua le rona ka gore go a bonala gore re na le rona um yaanong a re tutle biki a re rentša o tlhokometseo sa security re ka itlhaganedisa yang le batho ba e leng gore ba na le maikaelo a go bona phetogo e le teng um go tlisa mokgwa o wa go dira dipatrolo mo motseng because wa go bitsa c p f c p f ntse gote batho ba ba kgona go bua le mapodisi le batho ba um law enforcement officers so wa go ba bitsa le bone c p f o tlhela gore le bone ke magodu batho se ke lebogileng ka technology ke gore um ga e na di-blank page um ga camera ya go bone o tsena ga le go bone um ga gona gore o ka e tshosetsa gore o tla e bola gore o tla irang ga re bule dikgetsi ko re ene ke ke ke ke bua from experience because why bontsi ba rona motho ka gore a re ke ne ke santsane ke ile go ipatlela nako a teng kgomedi tsa mabele dipitse ya koko di tsamaele di ile go tswa dileng ka whatever nkabe immediately wa bula kgetsi then ga o ntse o ipatlele o itse gore o butse kgetsi um tsamaiso e ya re dia ya ko pusong so ga re batla go bona re tlhagelwe re tlhagetswe ke thuso le rona re tshwanetse le rona ya ka magosi a ntse a bua tshwanetse re ne ga se re kokoanya gore ba ga etse gore ire a nyanong ka re go na le di-technology go na le di-professional tse dintsi ga gona tlha ba ithutileng di-computer di-security re kopana yang ka gore le rona re tshwanetse re kopane a re kopane mongwe a tshwanetse a lle selelo pele e be le gone re tsibogang bathong a re tlogele mogodu jalo ka lemo because re utlwisa badimo ba boga motshegare botlhoko ande bogodu jo e leng gore no yana boteng ga se sebaka badimo ba tlhagise dilo tse pedi ba re re a bona bosula bo e leng gore boteng ka se sebaka mo lokaleng mme jaanong rona e ka re ga ra araba ga go kitsa go nna sentle ba buile fela ka dilo tse pedi ba re tlhokomelang bomme ba e leng gore ba nna ba leetse mo malapeng go na le dipolao tse di tlileng go nna teng go na le di-rape bomme ba tlile go rapiwa mo malapeng a bone ka ga jalo ke re ke a ba leboga baagi ba motse ka tsibogo e ba nnileng le yone mme ke dumela gore sedikwa ke ntša ga se thata moroto wa o esi ga o ele, re tla tshwaraganela kgang e re bona gore sedikwa ke ntšapedi ka nnete re a se kgona rraetsho.